اے مونجھ دا محشر میل کھڑوں سکھ نال نکھڑ گئے سفریں سکھ نال نکھڑ گئے سفریں دے ڈکھ ڈئن دی وحشت ویل کھڑوں ہر پل ایں پیار دے موسم دا ہنجھ نال نبھیندے ہیل کھڑوں تیڈے راہ تے منصف کوئی ڈر نئیں تیڈا حکم ہے شام سویرے جو بے شول جنون جہان اتے گئے جذبے رول خاموش وی ہے۔ بے شور جنون جہان اتے ڳئے جذبے رل خاموش ریہے ساہ سانڳ سوار ݙوہیں دے ہن ہئی جیندی بھل خاموش ریہے رکھ تاج تے تخت کوں پیریں تے کہیں لاتے مل خاموش ریہے رکھ تاج تے تخت کوں پیریں تے کہیں لاتے مل خاموش ریہے مدھ بعد جو منصف مل پیاہے میں آکھے جل خاموش ریہے ٻیا ہک نواں جیہا ٹولا جو رل دھاڑ ویندی ہئی نال اوندی رل دھاڑ ویندی ہئی نال اوندی میݙی مونجھ دا مصرعہ سݨ کے رل دھاڑ ویندی ہئی نال اوندی میݙی مونجھ دا مصرعہ سݨ تے ڈھلے وقت تاں ہوں نی غرض رکھی جینکوں چݨ چاہتا ہم چم تے اونویں ہر انسان برابر ہے پر پیارا لڳدے گݨ تے بھر ٻیٹھو بعضی لحظے وچ کائنات توں منصف جھوݨ تے۔ کائنات توں منصف جھنڑ تے۔ ہم ہاریں ہاریا ہر واری تہوں ہردی رہی نہ جیت سگی۔ ہم ہاریں ہاریا ہر واری تہوں ہردی رہی نہ جیت سگی۔ توں میڈا نیں بھئیوال بنڑیا بن تیڈی میں نیں میت سگی۔ ایں پیار اچ ڈکھ سکھ آونڑ دی۔ میں روک وی کوئی نی ریت سگی۔ میڈیا منصف کجھ مجبوریاں ہن تئیں نال نبھا نی پیت سگی۔ میڈیا منصف کجھ مجبوریاں ہن پیلھوں دی پیت پرانی ہے ہر روہی واس روہیلے دی۔ پیلھوں دی پیت پراݨی ہے ہر روہی واس روہیلے دی توں نہ پچھ وت ارمان تھیسی ہے کیتی آس روہیلے دی کئی واری تھل اچ رول سٹے ہک گھٹ دی پیاس روہیلے دی تیݙو منہ کر منصف آہدے ہن آ سݨ ارداس روہیلے دی تیݙو منہ کر منصف آہدے ہن
واہ منصف صاحب۔ آس نو ہیلے دی ٻیا ہک بند روہی دا جو من بھاندی تیݙی روہی تے۔ واہ واہ من بھاندی تیݙی روہی تے۔ من بھاندی تیݙی روہی تے روح رل ڳئے رول فقیریں دا۔ ساہ سودھے سرت سنبھال اچ ہئیں مل پوسی ڈھول فقیریں دا۔ ہن ترٹیاں ٹھیکریاں کاسے دیاں نہ گودڑ پھول فقیریں دا۔ تیݙے قدمیں منصف جا گھنسوں۔ اے لکھ رکھ ٻول فقیریں دا تیݙے قدمیں منصب جا گھیسوں تے اے لکھ رکھ ٻول فقیریں دا ہݨ وقت ہئی وقت کوں ݙیکھ تے ٹر ہݨ وقت ہئی وقت کوں ݙیکھ تے ٹر بے وقتا وقتی رل ویندے رل ویندے رہدا ککھ بݨ تے کائنات اچ تھی بے مل ویندے۔ ہر تارے دا رنگ اپݨا ہے۔ رنگ دار کئی زیادہ ہل ویندے۔ کئی منصف دل توں نئیں لہدا۔ کئی ہلدا ہلدا ہل ویندے۔ کئی منصف دل توں نئیں لہدا۔ کئی ہلدا ہلدا ہل ویندے۔ ٹرک تے تانگھاں نکلیں ڳیاں ݙینہہ شام دے پاسے ڈھلدا پئے رکھ رکھ تے تانگھاں نکلیں ڳیاں ݙینہہ شام دے پاسے ڈھلدا پئے رکھ رکھ تے تانگھاں سڄݨے ڳیاں ݙینہہ شام دے پاسے ڈھلدا پئے۔ پی پی تے خون حیاتی دا ہک ہجر دا دے ہے پلہ
اے اج دا نئیں ہک مد کولوں میں نال تماشا چلدا پئے کڈاں ولسے منصف سدھ کینی نت سنڑدی ہاں اج ولدا پئے کڈاں ولسے منصف سدھ کینی نت سݨدی ہاں اڄ ولدا پئے اور وس نال وسیلے بݨ سڳدن وس نال وسارے نئیں تھیندے وس نال وسیلے بݨ سڳدن وس نال وسارے نئیں تھیندے سچ سیاݨے اے آکھیے سولی تے کہیں حال جڳارے نئیں تھیندے سجھ نال تاں سوجھلے رہ ویندن سجھ نال اندھارے نئیں تھیندے ساہ نال ہوندے ہر کئی منصف مئیں نال سہارے نئیں تھیندے اور آخری ہے غزل جو غزل میݙی اوندے نام ہے جیندا من وچ بسیرا ہے غزل میݙی اوندے نام ہے جیندا من وچ بسیرا ہے ڳیا لٹ پھٹ ملا نظراں دلیں دا او کھسیرا ہے ڳیا لٹ پھٹ ملا نظراں دلیں دا او کھسیرا ہے۔ کراں کیویں ڈسو میکوں نہ مر سگداں نہ پھر سگداں کیتا ہس دان ڈکھ ایجھا ڈینہوں دی جو چکھیرا ہے ڈسو میلا حیاتی دا پھراں کیویں جو میں کولوں ذری ڈکھ ہے ذری ڈنج ہے ذری ہک غم وگے آئے دسو میلا استاذ
دسو میلا حیاتی دا پھراں کیویں جو میں کولوں ذری ڈکھ ہے ذری ڈنج ہے ذری ہک غم وغیرہ ہے سڑی دلڑی سلوکیں توں سجن سارے سنجاپو ہے۔